Siṭhial technology Facebook phei thar in kan ton hna. Tan ah van chim ka duhmi cu kum khat chung solar le controller battery kan hman hnu ah zei thil dah a cang timi kha tutan video ah van chim ta ka duhmi a si. Le solar le Controller battery ṭha tein kan hman tikah battery tampi a zaang a dam. Sihmanhsehlaw kumkhat kan van hman dah a chuak kan ti si ahcun acid kha a reu kho ve. Le cucaah cun cucu acid kumkhat kan hman hnu acid reumi cu tutan ah acid thlen kai tim pah buin hihi kan tonmi ka tonmi thil hi a tong nan um ve sual ah hmailei ah ve dik tein video van ser ka duhmi si i Aa pakhatnak cem ah hi solar le battery kan tuah tikah hin controller kan bunh bak in acid a reu bak loh ti kha zungzal tein a tein i tlaih awk a ṭha lo. Kan battery kha solar nih nichiar te a tun lengmang ve tikah duhsah tein a tlok lengmang vemi kha a kum le a ni caan hung rauh tikah cun A si kha a reu ve tawn. Cucaah cun kum khat hnu maw thlaruk cung kan hman hnuah hin acid a reu maw reu lo ti kha zoh ta lengmang ve kan hau. Daithlan awk kha kan ṭha ve loh. Cun acid a reu tikah acid maw kan rawn ṭhan lai, Siloah muizi dah kan rawn la timi te kha biahalnak a um lengmangmi a si. Le voidang ahcun acid hi rawn ṭhan lengmang ding khin recommend ka pek ṭheo tawn ko nain zei rawn ah dah ṭhat timi kha ka van lehla deuh ve tik ahcun acid a voikhatnak a thar kan rawn lio ahcun acid rawn in acid a hung reu hnu ahcun acid nakin muizi rawn kha a ṭha deuh ti kha ka hmuh khawh ṭhanmi a si. Na cuca cun acid rawn nolh ti loin muzi rawn kha a ṭha ko. Le muzi kan rawn tikah a chung i ummi acid kha tlen dih i thianh dih tah a hau maw ti sia cun a hau lo. Mah ka chungah khan muzi kha rawn hnawhchih ah khan zeihmanh a sualnak a um lo. Muzi kan rawn tikah theihherhmi tete um le cu van zohṭi hna sih tiah ka van in sawm hna. Acid kan rawn tikah theihherh ngaimi hika zapi nih kan hngalh lomi pakhat te cu Hika i ai ringmi caiṭem te hi si. MIN ti a ṭialmi sullam hi minimum ti si, minimum level ti si i level timi sullam cu acid na rawnmi, muji na rawnmi kha mahi nak tang tolh awk a ṭha ti lo. Mahi tang hmaka ai ringmi tiang a phak si ahcun muji zongah acid si zongah a reu cang. Thlen a hau hrimhrim ti kha theih a haumi si. Na cucacun Kan rawn tik ahkhan zeitindah hika a kua ti khi aa hong langh khawh lo caah hin hika ah van hremnak khi a va zuangmi te tiang khi a vampang phun tein hika in a va zuangmi tiang khi mikhikhi a van phak tiang khi rawn ding si ko. Cun a si kan rawn tikah a cunglei hika a cunglei zong kha ai ruang tein rawn thiam a hau ti si. Makha a cunglei ruang tein kan ruanmi nih khan meitha hmaan tein a pek ve ti si. Kaa khat ah a khat tuk, kaa khat ah a khat lo tuk. Hei ti bantuk ai ruang lomi ummi kha a ṭha ve lomi a si. Atu ka rawn dingmi hi muji si. Le ka zawn te ahhin a ca kha battery water ti ai ṭial le Hihi muzi khi dawr ah ti thiangmi zong khi rawn khawh ve a si ko. Sihmanhsehlaw battery rawn ding te bak in an chuahmi cu thiang sawhnak ma bantuk muzi hi cawk khawh ahcun ṭhat cu a ṭha deuh ti kha recommend van pek zong ka duh le hi bantuk cawknak ma lo cu cun dawr ah zitanh an rawnmi khi zitanh an zuarmi khi ṭheh khawh ve ṭhiamṭhiam anga a ko ti kha van chim ka duh le. Cu kan van rawng lai. A ka van rawn di cang le a hermi cu ka rawn mi chung ai ruang lomi te kha sirin in a khah tuk nak kan dawp lai a tlawm deuh nak kan ṭhemh piak lai ma kha biapi bak mi kan van hrenh ṭhan cang lai. Na cheukhat cu mi kan hrenh tikah a chin hi fek tuk hrenh cu thaw chuak kho lo ve ti hna a timi in um a fek tein hrenh zong a poi lo a thaw chuahnak ai ka tein a khur vi ko hi a poinak pakhat hum lo cheukhat cu dor tein an chiah le kha dor te chiah tu kha ṭihnung deuh ve hi lam si Le battery kan chiah tikah ka hin rem tein kan chiah kha herh ve. Ah van chim ka philh mi cu battery kha controller kan tuaimi pawl battery phih kan duh tikah direct bak in hi bantuk battery ai cepmi kha phih colh lo a hau. Pakhatnak cam hika ka phih mi tuk tin solar le rami te kha pakhat te khi titin na phih piak ta la. Na phonghpiak ta lai. Mah hnuah solar lei mei ra ti lai lo. Mah hnuah khan battery pawl kha tete khin ṭha tein na phihpiak lai. Cu lo ahcun solar na phih loin direct battery na phih usih ahcun hika i a number ai chingmi vialte kha a rawk dih lai le na tun ṭhan tikah mei hmaan ti lai lo. Le cucaah cun mah khan na phoih lai. Na bunh hnuah pakhatnak ah hika hin Palat lam ai nat kha ṭha tein palh lo dingin na bunh lai. Kha na bunh hnuah hika zawn te ahhin mi ṭa te hung piah cang khi. Lama hnuah khan hika hin solar kha na van bunh piak ṭhan lai lam kha cu ai lim ko. Video zohtu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka nei.